איך חס ושלום נישט אויב יענער האט נישט א שווה פרוטה נישט חס וחלילה זייער אכטונג געבן נישט צו בארגן קיין געלט איך חס וחלילה נישט רעדן אפילו פון קיין דרשות פון גנב'נען נישט אנרירן א פרוטה פון יענעם א פעני פון יענעם א חפץ פון יענעם קיינמאל נישט חס ושלום איך דארף נישט רעדן פון דעם אבער מען דארף פון אלעס רעדן. אונז קענען אלץ זוכה זיין דורך בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל האבן א טעם, א טעם אין די חנוכה, הייליגער באשעפער איך וויל האבן א טעם אין די מצוות, הייליגער באשעפער איך וויל האבן א טעם אין דאס וואס איך רעד צו דיך, דאס אליינס דארף מען בעטן, הייליגער באשעפער איך וויל רעדן צו דיך, הייליגער באשעפער איך וויל טראכטן פון דיך, הייליגער באשעפער איך וויל דיך זען. וואס איז ברסלב'ע חסידות? נחמן. עמרם, וואס איז ברסלב'ע חסידות? איינער פרעגט איינעם, טאטע גייט דאך אזוי די היט, וואס גייסטו אזוי די היט? ניין דאס איז די חסידות דא. ביי זיי די חסידות מען גייט אזוי, ביי זיי די חסידות מען עסט אזוי, וואס איז די רעבע? וואס איז ברסלב'ע חסידות? איך רעד צו די אייבערשטער. ווען רבי נתן איז געקומען צום רעבן איז געווען אזוי צובראכן און ער געהאט אזעלכע בלבולים ער געהאט אזעלכע חלישות הדעת האט די רעבע גענומען אזוי אזוי אויף א שפאציר. אים, ס'איז גוט זיך אויסרעדן ס'הארץ צום אייבערשטן אזוי ווי מ'רעדט צו א גוטע חבר. ווען מוזס זאגט מיר די ווערטער האט מיך אזוי מחזק געווען. די ווערטער האט מיר געגעבן אזא א נייע באגריף וואס כ'האב האפענונג אין לעבן. איך רעדן צום אייבערשטן, כ'דערצייל דעם אייבערשטן יעדע זאך וואס גייט אריבער אויף מיך, כ'פאנקער מיט מיין טאטע מאמע, כ'שמועס מיטן אייבערשטן.

מער פארקרימט שוין אינגאנצן פארדרייט קרימט אזוי ווי ס'איז אביסל קרום די פאר. דורך און דורך און דורך פארפוילטע טערעפיסטן די ערשטע זאך וואס מ'זאגט פאר א טינעידזשער דיין מאמע קען דיר נישט זאגן גארנישט דיין טאטע זאל דיר גארנישט זאגן זיי שרייען אויף דיר די האסט צומאכן די טיר די האסט ארויסוואקן פון די הויז שומו שמים. שוין געשוואוין. טאטע זאגט מיר איך טראג מיין זון צו א. איינער זאל אים העלפן, ס'קאסט מיר הונדערט טויזנט דאלער. יענער האט אים אויסגעלערנט אז ער פייט מיט מיר. דו הערסט? מיין זון פלעגט האבן דרך ארץ אבער ווייסט איך געדענק נישט דער וויכטיג. אה אה. האב איך געגאנגען צאלן פאר א אינגערמאן און יענער האט אים אויסגעלערנט אז ער זאל מיר ענטפערן. האט איך נישט געפרעגט. כ'האב געצאלט הונדערט טויזענט דאלער פאר איינער זאל מיך אפהאקן מיין קינד פון מיר. א טאטע זאגט מיר מיין טאכטער איז נישט העפי, זי האט חתונה געהאט, אהין אהין, כ'האב גערעדט מיט איר, סאו איך צאל פאר איינעם געלט אז זי זאל גיין אהין, די ערשטע זאך, האק אפ פון די משפחה. שוין שומעים. אקעי, איז דא אמאל א זאך אז מ'קען נישט, מ'דארף גיין, מ'דארף גיין צו א זיידע וואוינען, מ'דארף גיין צו א פעטער וואוינען, שוין. כ'וואונטש ברוך השי ת האטס געזונטע עלטערן. ס'איז דא אמאל א פאל אז ס'איז נישט געזונט, פארשטייסט? אויב ס'איז נישט געזונט און מען מאכט נישט פילן דעם קינד אלס כאילו ער איז עפעס. אבער סתם אזוי מכבד זיין טאטע, מכבד זיין א מאמע, מוזט אויך מוזט אויך שרייען. א מאמע מוז מען האבן דרך ארץ, א טאטע מוז מען האבן דרך ארץ. חס ושלום, איך וויל נישט טראכטן פון שלאגן א מאמע אדער פושן א מאמע, איך וויל נישט טראכטן דעם, אבער וואס זאל איך טון, מען דארף מיט אים אויך רעדן. גרעסטע דרך ארץ דארף מען האבן פאר טאטע מאמע. דאס די זאך, עס קומט אן א גרויסע ריזיגע עראפלעין אויפן ראנוועי, און מען קען נישט אראפגיין, איינער קומט און ער פושט דיר צו אזא לייטער, אה, מען קען ארויפגיין אראפגיין, דאס איז דער אמת זאך, גרויסע זאכן, כיבוד אב ואם, איך ווייס, אלע עניינים.